vatirhi lava a va tirha ka munghana ronene va nga va nga ha tirhi ku kona mm. handle ka g1 yena nga relevant g1 majority than no longer relevant swi komba va hluvuli nchumu lowa wa wa ku celebrate such as i january oh i february ma va ya va mali ya homu vito ra munhu yo homu e ku ri ku ri ni wa yi vona ni famba endla research mm. i g1 ntsena la loyi a nga relevant till today mm. hi ku a ti fambeli na na na village information kumani kumani kumani meyara mm. famani ma tshama hansi na meyara i mean you don't call the mayor u tshamile ofisini then coming na ti very yini swo swo amarula hayi you you make an appointment kumbe ti dragon eh dragon you make an appointment go to bushback ridge approach the mayor mi n'wi kombisa ku va ta vuyeriwa hi yini as a community community and all those things hi kombela mali one two three four and mali leyi hi kombelaka leyi nga at least two million no no ni ka xikombiso Eh, mi- mi vhasa marketing manager loyi va chela wena aka ku ntirho lowa no no no no marketing vanhu vo tala va yi tiva mani I, I, I, it's not about writing the exams in- ivi u pasa ku we u pasi na i- i- a- a- va ri yini? a tref Mm. u u na dig ivi hi va na munghana lonene leyi accommodataka vatsonga Mm. lero loko ku ri hi ku artist yo fana na beni mahingana ma hi lava um, a ku performeni ivi a mi byela ku ni lava 120 000 mtlhe mi nga cheli mr post yes
a ni kona kwalaho a tlha ku ni lava ivi beni mayenga na ku ni lava 120000 wa ta ni ku ni miyela nyana ne mm. hi xuta video leyi ti nga ra ni a ni swi tivi ti nga namuntlha i ti four ta ta february ta february 2025 sungutinyanyanyana hi nyanyanyana mm. leswaku na sweswi hi vulavulaka ne mm. vanhu lava nga wina ti-award a va se yi kuma mali ya vona sweswi
u xo yini hi ku tolo va va nge se yi kuma ne te va nga ha n'wi cheli ka swi swa vona e mara a ni u te xongerhangana u te mara u vuyini mm. okay so ni va ta nga hanyeriwi but anyway a hi kumeni ka sula ni lava vulavula ngopfu hi sula na swi tivi why ku olokola lomu hi sula eh. i ku mili ya wena ya vava mixo yi vavela yini
phela sula hi vamini
ku lava d n a a hi swo hi swona

74 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family ayiye
um leswi a swin'wana swa ku mina mina ni na n'wina mi nge swi kumi mara hi kona hi swin'we

video leyi mi tiseriwa yona hi vakhandli group um just to make it a point ku whatever we're going to say both me and him uh, it's not sponsored by them it's our own views that we share and disagree on whatever issues may arise during this interaction so sweswi ni ta va nyika chance va titivisa va tshama va kona ka channel ya hina ro sungula va ze va nga va koho before se leswi ni ta va nyika chance va tivisa ku vo mani
ya hi mina khosa vo tala mm, kusuka atikweni lera ra timidi ya xikipa lexiwani ka phapazela sona Mm. khesa mm.
mi te vo vo tala va mi tiva yini hayi no ni vula ku va ka phapazela eh. va swi tiva ku i munhu wa ka phapazela hi mhaka hi ku vona xikipa ntsena okay eh a n'wi ngomngom ngomngom hi le kaya ah okay eh ngomngom hi le kaya a tikweni ra ka ngomngom ndhavizi ta kona i ali alson khosa i boti wa mina okay ku na mahevaheva ya ku n'wi baga za boxa ntiyiso ya kwini ya ku n'wi baga za boxa
Ah. vanhu va jikajika mahi vava swi nga endleka ku lava d n a ni ta pfumela loko d n a yo endliwa ya mina na yena oh, okay ya eh, mara mi swi dispute hayi hayi oh, okay um last time loko hi vulavula hi vulavula hi m l f m i want us to

awa ti ta kona oh, okay ti ta bush lembe leri xma 20 ti ta va ri bush okay yeah so daniel brothers ya ku wineni possibly na na na very man
mi nga witsi mina na brand bomba u ta wina a wine swi brand bomba
no ni u ta wina loko a nga ri kona sweswi eh. u ta va kona ka leyo ya sweswiwani mara a nga swi humesa nchumu i ta humesa nsani e ba u ba ngopfu
u ba ngopfu ya ya ya ya um mm. the exma 19 mm. ani xaventi gidi
ra ku wina award kumbe ra ku nghena ka Sta- stadium i ra ku ya stadium okay mara a na ha kotanga ku wina Mm. a no disturbiwa hi nchumu ni hlayile ni ti-risk se ni ku swi lava ni nga hayi um mavonelo ma mina van'wani lava ni bulabulaka na vona a ni predictini ku ku ta wina va mani aka ti-exma 80 percent ni vuli swona
mupe ka vana va
kamba ku a ku ri vomani loko munhu u yisa nesi matlala mara ni vuleni kota wini ene wini hi leyi ni n'wi hleke ene wini hi leyi ni n'wi hleketaka mm. e um sorry vo hlayanyana mani a ni predictini ku loyi ya kuni loyi ya kuni loyi ya kuni wa vona hi leswaku chiefs pirates was not obvious pirates ya ku winile no ni ku ni ku byela sweswiwa se wa swi tiva Hey, so the award u gina u swi vona ku oh okay ya la lo ta wina lo ta wina lo ta wina ku nga ri hi ku nga ku ri ku vhoteliwa a ni tivi or njhani ya mara wa swa swa tiveka sweswi ku ta wina loyi ku ta wina loyi ku wina loyi number one number two swa tiveka ku ti-performance ku ya perform-a loyi ku ta perform-a loyi ku perform-a loyi so a swi a a. hayi sweswi nga ta swi ku hava nchumu ni nga ta ku ni ri se wa mi twa ku ta kuma maphorisa
a swa maphorisa a ni nga swi tivi ni vula ka gaza ni vulavula hi le ka gaza mara ni a phefuma kwale no no ni vula hi ti-artist ta ka gaza mm. ya
so mi mi twa onge tinqambi leti treatiwa ku fana le ka radio ya n'wina
um heyi hayi a ti treati ku fana hikokwalaho ka yini
famba yingisela nongonoko wa phaphama ne mm. kumbexani kuma nkarhi wu yingisela nongonoko wa phaphama mm. mavhiki manharhu hi ku landzelelana mm. u langusa ti-artist leti tlangiwaka ka phaphama i tin'we ntsena famba kuma nkarhi ne u yingisela ti-interview leti leti yisiwaka phaphama loko vanhu va kombela swikombelo va endla swikombelo swa ti-interview mm. leti nga ta ka phaphama i tin'we ntsena mm. loko wena wo apply sweswana u ta ka leya ya voxon wa ka makamu i ri i ri yini ya navusiku e mm. va ku byeka ya ka ha ah, no okay it's fine yana le ka vusiku i friday vanhu futhi a va busy na ti-radio fika whatever ve yini matshwana mm, ya loko tin'wana ti-artist va apply ti ta ka matshwana mm. but loko va apply to karhi ti ya ka ka ka ka mm, ka phaphama and possibly leti ya ka phaphama hi xitalo ti va ti ri kona ka ti-award beni wa ya ka phaphama mara va nga ri kona ka ti-awards beni u te va nga n'wi katsi ka swilo swa vona
no mari va tele vanhu lava teka va katsi va katsaka musi la ku fana xongo rangani wa rito risimu ra dr thomas chavo lera ra ku un'wana mani boxa ku ni wile ku hi mina swi ya hi ku un'wana mani e swi ya hi ku un'wana mani a wu a yi hinkwavo soli makamu a nga vuyanga so eh.
ne tiva nga n'wi cheli ka swi swa vona e mara a ni u te xonge rangani u te mara u vuyile mm. okay soli va ta nga hanyeriwi but anyway a hi kumeni ka soli a ni lava vulavula ngopfu hi soli na swi tivi why ku olokola lomu hi soli eh. i ku mbilu ya wena ya vava mixo yi vavela yini
phela sula hi vamini
ku lava d n a a hi swo hi swo ya
mara eh, leswi mi vulavurisaka swi swona ne swi twa mina a personal experience and eh, the last time ni nga twa mi complaina ngopfu hi mlfm awards a ku ri exma 18 yeah eh i nkarhi loyi a mi be hi vo a mi biwile ku na va deliver eh, eh, a hi boyi mani na va deliver eh a mi nga Daniel brothers a nga Daniel brothers ntsena lo lo lo a nga compete na yena eh a ah, nga bangi yena ntsena like oscar makamba a mpandzini musi a ah, oscar nga teka nchumu nkarhi loyi
okay hi 20 hi x ma 18 mm. oscar makama a nga teka nchumu ni mm. swi tsundzuka hi mhaka yini na hi mhaka ya ku laha ku tshame ti-artist or ti-nominis mm. eh, laha a hi tshami kona a hi ri na yena oscar ku hana n'wana nga wini oscar xa makhombo vanhu va vutakalo paparulani a hi ri ndhawu yin'we hinkwavo a va wu nangi hi loko ka ka wena tshame boy a hi nga ri na yena e so a ri ka tende leri a ra hala ya kusuhani na xiteji oh. e so so ya ni ni swi veki kahle mos a mi swi veki ku lava va ri n'wina n'we va dliwa mi ri ka sayiti ra n'wina lava va ri ka dliwa a va ri ka ka ka sayiti ra vona ya ya ka
ka ka ka xma 19 a a mi ri na nqambi leyi a yi nominetiwini kumbe njhani a ni ri mm. e a ni ri hava um lexi ni nga xi endla a ni nge xavi ku xi vula mm. i xikombelo xa ku kambi ya mina yi va kona ka line up ya loko cina mm. lexi loko ni endla xikombelo xa kona ni ve ni jikajikiwa ni swi vona ku hileswa hileswa swo loyi a hi nge n'wi niki loyi mm. ya so a ni nga ri hava ka eh, ka ex ma 19 mara sweswo a swi nga vuli ku ri nga yina na na vona van'wani va wina and all those things koku na yo wina ya kona mani yi kahle va kahle lava nga wina mara ya yi ta vulavula leswaku mukhala ku fambi
ya ya nqambi ya n'wina a mi levi ya phefumula va ya promote mi yi phefumela mali a phe- a ni lava ka phefumela mali Eh, a mi ze mi ringeta ku apply leswa ti-bo leswa swi ri le- le ka bungeni i ob ob not bo problem Am I right?
ni tirha ngopfu ti-company ku ne za ti-beneficiary Oh, okay. The OB. Eh. Okay. Or anizini yakabhungeni. a ni nga invitiwani a ni nga yangi a na mi nga zanga mi swi apply na swilo leswiya hayi
mi lava swa mali
hayi ke okay swi so wena swi ni ku ni ku ndlalela ka swona mi baba Eh, um ntirho wa ka bongeni ne Mm. a wu saseki ngopfu wa munghana ronene mm.
hayi azweni ma uze kuvula n'weso
kasi mina no va njhani hemhe vava mzamuphuza swa ku ya swa mlfm n'wini
okay loko munhu a endlile leswaku a swo bela mavoko hemhe vava and u endle kahle u swi bele mavoko a wu nga beli mina wa bela munghana ronene ntirho wa ka bungeni a even okay ni tlhele ni tsala na na email mm. ni va hoyozela ka ntirho lowa ka bungeni mm. xikimi xa vona xa kona xi ri super mm. super loko xo wa super like that ni le ka tiaward mm. a ah, ya a ku ta ku ri like a yi ta va top munghana ronene so a xi ri super ka bongeni va tirhi from digital mm. team a va update swilo swin'wana swa swa swa xiyimo xa le henhla tikhamera ta vona ta na quality swinene digital team oh, sorry digital team va va tirhe ntirho wun'wana wa xiyimo xa le henhla ngopfu a wu kota ku vona ntirho ku ri a wu titwa u ri kona kwele u nga ri kona mm. hi hi hi va hi sala va digital mm. hi leswi a swi endlaka bunge migingiriko hinkwayo a endlaka bungeni mm. so a swi ri kahle ngopfu swinene yes swi kona swin'wana na swin'wana se leswaku ve ri hi munhu muhaxi u te munhu a chika xibekani or yini leswi a yi just minor mara ntirho a wu ri kahle super hundred so the main event a yi nga a yi nga ri kahle super a ni nga ri kona kweli ni te ni xave risk no no no no no eh, before ya mahlweni eh. n'we mirhi ka bungeni a mi nga ri kona eh. e december a mi nga ri kona mm. le nkongo ya mara loyi a mi kote ku wu vona mi twa nga mi ri kweli se loyi a mm. na wona according to observation a wu ri njhani leswi ni nga swi hlamuseleni hi rona ntiyi digital yi tirhi mm. ngopfu mm. a yi tirha a yi endlangi swona leswi nga swi endla ka bungini leswi nga endla ka bungini a hi swona swi nga endleka ka main event mm. that's number one number two the artist line up lava va ri na yo ka bungeni a hi yona leyi a yi ri kona leyi u ni twisina ni Mm. so wa- so swona ku hambana ka kona okay ya a hi yona leyi a yi ri leyi lero a ku ri xikimi xa strong leyi a xi ri kabonini Mm. a xi fita ku tlhe xa xa xa hetisa theory leyi Mm. xikimi lexiya a ni kuma ni vutshiki van'wana u nga you can go and check ka tshindikisana na na swi tiva ku ri van'wana mara a swi ri no a swi ri kahle.
ni ni n'wi tivaka i gabi who came to complain ku ri loko hi ya le ka ti-ob a va hi tshembisa na eventara I don't know I have heard ku ku na ku na vanhu lava va cinela ka mini event eh, van'wana a va hakeriwanga have you heard about that yes u swi twini Hey, what's it se a wu lava lava le va cinela mahata
hey, my baba. Eh? Um, wa ta ni ku ri miyelanyana ne Mm. hi xuta video leyi ti nga rhandzi ku a ni swi tivi ti nga namuntlha i ti four ta ta february ta february 2025 tinyenyenyana hi nyenyenyana mm. leswaku na sweswi hi vulavulaka ne mm. vanhu lava nga wina ti-award a va se yi kuma mali ya vona sweswi
u xo yini hi ku tolo va va nge se yi kuma ni te lava nga wina masagwadi mm. a ni sa kwati yena va ku nyika khapu na check mm. ticheke ta khala ti heta seven days ku ri mali u yi kuma ne mm. a liya nga ri ticheke ta leti a nga ri ti na ti na vukhongonyana ndini a ve se yi kuma na sweswi am sure va ha tshama na mabokisi lameya ma twenty thousand ya eh. so so kambe xivutiso a xi ku yini a xi ku ti-performance mm. okay lava va nga performa ne eh. swi nga endlaka va hi ku yi kuma weekend leyi nga hela va kuma balance e va kuma balance because a va ni ku ti-deposit because wa ta wena ni vona sweswo eh. swi swi va swi kha swi ni vava ngopfu i'm on the ground na communicate na ti-artist swinene mm. na hambi ni nga communicate na artist na communicate na lava nga kusuhi na artist swinene eh. se u kota ku u kuma u kota ku kuma ku u kota ku swi kuma ku endleka yini hi nkarhi wolowo mm. va ni ku ti-deposit va ni ku ti-deposit loko va ya va cina ka munghana lonene um ka ti-ex ma 19 mm.
ku twala xinari ya mm. a ku twala xinari sweswani xo ka xa ha twani eh. ko va ku mo ni swi veka so hi hi munghana lonene ni vona nga ri a yi na mhaka na ti-artist ta ka gaza mm. ni kuma ku swi repeat-a leswiwani mm. ni twa onge i mavonelo ma mina mavonelo ma miyingiseri a ma soli mavonelo ma yena a mavonelo ma xitichi a hi mavonelo ma vakhandli a hi i mavonelo ma mina lama mm. ni twa onge xitichi xa munghana lonene a xi na mhaka na tinqambi ta ka gaza why ni vula so maphorisa dj maphorisa a nge khandziyi xiteji mi nga mi nga n'wi hakelanga balance king munata a nge khandziyi xiteji mi nga n'wi hakelanga balance u yi vonile leya north west ya makhadzi issue ya makhadzi ya north west ya ku va hisa xiteji and everything u te ni makhadzi u te twanano wa hina i ku you pay the deposit and then after i think 14 days before or whatever days before you pay the balance mm. lero a nga khandziyi xiteji ku nga ri hava balance kambe ti-artist ka gaza va khandziya xiteji va nga ri na balance loko va chika se va stragela ku kuma mali ya vona mm, mm, ni swi veki kahle mm. lero loko ni ku radio yin'wana a yi na mhaka na ti-artist ta gaza ti-artist letiwani vo xa makhombo paparulani gondi boy wat wat va fanele va kurisiwa hi mani hi xo xitichi xa hina xi va teka xi vambeka amepeni a henhla mm. swi nga endlaka un'wana wo phuta ne mm. a yi ma ku no vanhu va fanele va ti endlela hi voxe

artist yo fana na Benny Mayengani mayilava a um, a ku performeni ivi a mi byela ku ni lava 120000 mi tlhe mi nga cheli Mr Post yes
a ni kona kwalaho a tlha ku ni lava ivi Benny Mayengani a ku ni lava 120000 swi tsandza yini ku n'wini ka 100 and a a hetelele 150 a hetelele fika 150 swi tsandza yini ku mi nyika Benny Mayengani 150 mara mi ya ni kha um maphorisa 150 maphorisa is a national artist mm. why hi nga n'wi niki a kota kota ku na hina bini a va e national artist mm, mm. i bini wa hina mm. yona asset ya hina leyikulu leyi mm. why hi nga niki yena 150 000

va lava lava ngo i ti-national artist va va nyika mali before va khandziya xiteji mm. ne mm. lero loko a vo nyika na beni mm. na na na tinxaka letin'wana a ti ta n'wi xixima beni ku va n'wi nyika mali before a khandziya xiteji why ka hina vanhu va kona va va nyikiwa tihafu hafu mara van'wana because consistency ya laveke mhe vava if a service provider kumi tender mm. like you need to go and check that tender whatsoever ku na misa un'wana a ni vulavula na hi tolo wa ka mm, ve ri mani nyiko xivamba ni nge chava ku n'wi vula floyd Ah, not floyd Na- un'wana u tirha ka swa ti no a ni ku veka swi because Fl- floyd i floyd nyiko Nyiko, oh, okay ha un'wana nyana wo i nga ri- rin'wana ro- ri ri yimbelela radio swinene so lero hi fanele protectana mara ri ri no ni khome ti-radio hinkwato sabc swirilo swi tala and a ni nga tsalelangi rona ni tsalela ro papila Mm. Ah, but it's fine so ti-artist um loko munhu a ni ku attenda Mm. a na musi thendelelo yi ri yini mm. loko va ku u ta hakela tinomini e, e, e, vawini mm. ka award letiwani mm. hakela vawini mali leyi nga fanele u nga ku loyi n'wi nyika fulu loyi ni n'wi nyika half no at least a yi ni ku full amount loko ni ta vona ku radio ya ka hina ya support-a ti-artist ta ka hina eyi a a a ti support-i yin'wana like va hi va ti kurisa a ni te va kurisa ya mina a va kurisi ti-artist leti vona va vonaku even mbhanyele mbhanyele for example eyi a ni kuma la yena swi hela because i believe no hi mina no hleketelela a nga va nge se yi kuma na ye mbhanyele sweswi eyi mani a wu hleki swilo leswi swi vulavula ku wena na nqambi lowu yi manager ka mlfm a ni se za ni vulavula na hi kambe mina sweswiwani ku yini hinkwaswo swi khulumaku wena Ah. because u ri nqambi um xi tichina a xi tekeli enhlokweni nqambi ri ka ngani vurhangeri bya swi teka personal swi sweswo and then nqambi ya wena u yi manager va nga yi invite and wonela career ya yope why va nga yi invite hi mhaka u vulavula against vona what time you write a letter to them yes did you get the response
concerning what country

a va vula muramana mm. ni munhu un'wana hi vavalo ni tshame ni tshama ni kha ni yingise radio hambi ni pfuka vusiku ni pfulela radio ni yingisela mm. a ni swi tina ku muhaxi wa seven o two imana mm. or wa wa f m emana a ni swi tini tiva swa swa radio ya ka hina leyi hi nga tiselo yona sabc siku leyi yi ta khavhara magaza leyiwa ni yingisela ngopfu swinene ni ni ku famba minongonoko ya le ka mlfm four la thela one and a ni yeka lowu vulaka dzumba na mina swa risima eh. ta mafu
a ku ndhawu ya le ka dj brian na ni nge hi mudume ngopfu loya eh, eh wa dume ngopfu loya so you know like va tshama vutshasha va ri ndzi ku ze hi vona mithini ku va ku ri na vaxinyama va ku tinsimu ta n'weti leyi ngopfu and radio yi fambile ku tlangiwa risimu ri kona Ya. hi kombela mi mi endla tinsimu ta n'weti kova ku ta kota ku tlangiwa ka radio Mhm. se va ri ivi ni loyi ka leswi ni nga swi twa ka vona Ey, va ivi xinyoro phela hina tinghoma a hi tlangeli radio hi tlangela vaseketeri okay, so okay. loko va wu ri leyini mi nga ri tlanga loko mi ze mi ri tlanga swi ri mi ta ri hitisa because ri senda a wrong message ri mi ta ri ta va ri ri ni complaint and vanhu va ta ri jaja wrongly because n'we a mi ri tlanga ku ri helela risimu leriya so that's a wrong thing for them to play half a song so mara uba ucomplainini uteni ka woho and what was their response half a song not just half a song mm. ba tlhe ba nga boni nako i song ya mani mm. meaning it was, it was not even serving the peoples exactly mm. a swa ha serve peoples at all mm. e at all a swa ha serve peoples risimu loko ri tlanga moya bya i risimu ra mayivava leriwani u ni tirhisa jiwani i risimu ra soli mahani leswi nga swi laviki or ra bini mayingani va nge ri tlangi na ende ra bini mayingani va nge ri tlangi ni ka xikombiso i risimu ra could be oh oh okay muxana ni ka hi ta ngalasa but it's fine wo nyika wo nyika hi ta could be ey leri ra i risimu ra could be loko ri ku yini yini yini ivi ri tlanga hambi ri tlanga four minutes eh, like at least ku na swin'wana swa ku se a ri helini ku sale ti-second nyana depending mm. ku ri tlanga hi ku ana vhele mi nge tlangi risimu ra zozo ra fifteen minutes ri za ri hela mm. e so ha ringeta hi ndlela hikwako ku hi tlanga hi veka nkarhi lowu nga fanela lowu nga pimela mahungu ma hina hi ma nghenisa ma kota ku fita in kahle laya ka ka risimu mm-hmm. ya so yaleyo ni ku twi ni ku twisi kahle ngopfu mm. swa ku um un'wana wa wa wa wa nqambi u tsa- u ka- u kala a vula ku hi chayela vayingiseri you know munghana lonene wa swi tiva ku i sabc ne Yeah, it's a state owned company. i state owned company van'wana va swi tivi sweswo leswaku i state owned company Ne? se van'wani vo endla nga ri hi ku u tholuka munghana lonene ne se ya wena u nga u nga yi rhana u nga ri xifandza xo xa wena lexo xa mazimba ra mo dlaya vanhu like kufana youtube channel yami kufana youtube channel uyirana the way u swi lavaka mm. that is a state own company mm. lero wena u xava code ring ne ni vona xava code ring mm. u na u tlanga role yikulukumba ku wena leswi ka for state ku swi kota ku tlhogomela vatirhi va ka munghana wa nene a ku na mali yin'wana va yi kumaka va nga ta ku leyi leyi a yini yini o oh, yini a hi rileka mali ta advert na swi a hi ta advert ntsena e

atikweni like they will go to reserve bank va ba reserve bank loko ma ha hlamala va ba sabc i ti-key points teto okay yeah that's why na na loko ma-security ndavula hi security ni swi tivaka u fanele u va na certificate xin'wana xa- xa national key point ku va wena u kota ku quadra ka u tirha security ka munghana ka ka sabc okay a wu yi hi ku u security njhe u fanele ku va na certain certificate un'wana na xona so loko u tirha laya u fanele u swi tiva ku it's not about wena wena hi mhaka ku and your feelings hi ku ku na nongona kun'wana ku na misi n'wana u rhandza ku konyolola vanhu swinene and swi tikoma mara and swi tikoma mara they don't call him to order ne they don't hey they don't call him hey he's very famous they don't call him to order because ha u khomile nongonoko wa kahle a ni a hi vulanga mavito ma vanhu u khomile nongonoko wa kahle but the guy u na xikonyololo mm, loko vanhu va fona eh. loko vanhu va fona e eh, mm. u na xikonyololo too much as if se hi fanele hi n'wi fila so va na problem yaleyo ya ku va na ku filiwa ingaku loko tholiwa ka munghana ne mm. i'm sorry to say this amara juwana u hava i ku tholiweni a tlha tshika or va n'wi hlongola wareva a o tshika a vo n'wi caca oh okay
loko tholiwa ka munghana nga ri va ku nyika swi swimbirhi two number one i contract mm. a hi sikisa leswi swi nga vula bini ni swahili number one i contract mm. ya lembe mm. a hi swi vutisa sweswo ku leswi va tirhisaka swona va a xi hundla sweswo number two ingaku ku na ku na something yena va xi va xi va ku mbarisaka xa ku se xa ku se u celebrate hi ku tirha ka ka ka ka SABC mm, ya i nga ri va ku mbalisana something va ri ku niki a no vona loko va wona endla ku delela loko va endla ti award ne mm. a ni va ku nyika check liya mm. va ku nyika na cup si swimbirhi okay hi lena award ya wena best R&B hi lena award na check ya wena 20000 va ku yay se na vona loko va tholiwa u nga ku u nyikiwa u nga ri u nga ri va va ku nyika contract ivi va ku nyika na xi- nchumunyana wo karhi wo se wena se u celebrate from now Mm, and you can disrespect Now you can SABC disrespect- followers SABC done nothing. When you are important, you are something because you stand behind the mic, then ubalabul. forgetting ku ri ku va tshama behind the mic a vulavula i vanhu va huma ka radio va nga ha yingiseli swilo swa yena mm. ku ta ku ri zero mm, na vucelebrate bya yena loko loko na ta komenta kahle langusa vatirhi lava a va tirha ka munghana ra wunene va nga va nga ha tirhiki kona mm. handle ka g one yena a nga relevant g one majority than no longer relevant swi komba va hluvuli nchumu lowa wa vucelebrate such as
i january oh i february mara ya ba mali ya homu ni ra mali ya homu eh kore kore ni zam wa bona ni famba enda research mm. i jiwa ntsena la loyi a nga relevant till today mm. hi ku a ti fambeli na na na na vu celebrity bya yena mm. loko a ya ka radio se u humi na byona so i'm sure va yi niki tigawini ya vu celebrity yi va ni na rona ntsatsa tshale ra mina u n'wi rhandza jiwani ni yona n'wi rhandza swinene oh, and ni ta ku byela ku wani ku rhandza you can say okay
u vulavula swi swa swa mongo ngopfu mm. ni follow jiwani a haxa ka mala f m mm. yi huma kusuhana kusuhani nyana mari ya ku suka khale i sivara jiwani
mi teka ka vona ku vo teka ka n'wina o na swi twisisa

u twa nga ku wa tiva kho nga tivi that's why a mintirhweni ku va na lexi ngo i ti-workshop you don't just go there to go and eat swakudya u dya ti-drinks loko i break snacks yeah. Eh, eh.
twana leswi va vulavulaka swona that's why ku na va ku ku na ti-refresh ku na ti-course ta ti-refresher course or whatever mm. so experience ya wena ku tiri 35 years ka s b c ah. i zero because 35 years leyi nga tirha yona leyi nga tirha na chow chow ne mm. a yi relevant today chow chow loko a haxa leyi a ku nga se va na cellphone mm. so so a a swi relevant a wu nge se va na ti-facebook a wu nge se so u fanele u famba na minkarhi it's like marketing for example mm. let me just give this one i think it's very much important mm. you cannot work as a marketing manager ni tshame ni byela mr lores obis mm. ni ri ofisini ya vona a sabc polokwana mm. conal andres mare and what what what mm.

Okay.
marketing a yi tshami ngopfu yo vuya kunene just do the some reports then va famba a va fanele va tshama va kha va nwa titiya lomu tikhampanini ta serious whereby a fanele nga dzokiwa strike leswo vanhu va tshama kha ri he budget he budget yo hambi ta ku hi budget a ni swi kona mi sponsor mani
i la dum na mani na g1 hi yena mi sponsora na mani na mayengani enterprise ku ri wa swi vona ku hohe mani hoye a hi langutiseni va humesa mali muni mi tlhela ku our sponsor standard bank yi humesa mali muni e standard bank mm. hi mhaka go and check ti-google ti kona loko metro f m yi holda yi khoma ti-awards mm. famba langutisa ku ti-sponsor ti-inject mali muni laya mm. swi tsandza yini ku na vona va kuma those sponsors va ri e national radio i marketing marketing yi na nkoka ka khampani yin'wana na yin'wana hi mhaka so hi fanele hi rely ngopfu ka marketing for them ku va kota ku ku ku ku ku nghenisa something that is why na leswa swa ku va navetisa mabindzu yini yini yini u twa kha ku vakhandli group yini yini yi ngheni nyana vakhandli group nyana ina hi swona mara we need company leyi nga ta faka million and above loko va ku va sponsorini ku yo bush bagrich sweswona kumane kumane meyara va swi va swi announcing swilo bush bagrich a va swi announceangi okay i i leswi vuriwaka privilege information okay okay yeah mm. i privilege information kumani kumani kumani meyara mm. famani ma u tshama hansi na meyara i mean you don't call the mayor u tshamile ofisini leyi mi kha mi nga na ti ve ri yini swo swo amarula hayi you you make an appointment kumbe tidragon eh kumbe dragona kwini you make an appointment go to bushback ridge approach the mayor mi n'wi kombisa ku va ta vuyeriwa hi yini as a community community and all those things hi kombela mali one two three four and mali leyi hi kombelaka leyi nga at least two million Mm. no no ni ka xikombiso Eh, mi- mi va swa marketing manager loyi va chela wena akaku ntirho lowa no no no no marketing vanhu vo tala va yi tiva mani I- I- I- it's not about

a hi teki eh, sorry no it's fine a hi teki phaphama for example mm. va dj brian a va mbalini a ni nga ri focus ngopfu ka swona sweswo u ya wa cheka loko heta la hina va mhm. u ya wa cheka mm. a va mbali swikipa sweswa swa mitolovelo mm. ne swikipa swa mitolovelo ene leswi ni nga believhiki ku swi tshwa vana va celebrate wa vona birthday u mbale mpahla ya khale leyi nga hlantswa ko talanyana e va phalaphala a va mbali swikipa swin'wana swa kahle tlhe swi tala ku sikisi swi kamba ku va celebrate sixty years who is the marketing manager remember sabc sweswiwani yi te yi- yi- yi khombo yi yi fambisiwa like yi yi join manager i Integrated. i integrated manager i i i madikana marketing manager i sis

phalaphala yi le vhen ya yi accommodate mavhenda va va arrangele swikipa swa kahle swa saseka mm. lavawani va hambala sweswi ya vo brian shem va va nga mbali swa musweswi swo basa na vona no no no no a ku nge swekiwi n'wansati mhani loyi hi ya swekaka ne mm. u phamela mindyangu hinkwayo mm. hi yena a swekaka u phamela wena na sati a phamela vana lavaya munyu ku ta va ku ri wun'we mm. a hi swona swa ku u swekile swona phamela nga vona a sweka leswona munyu yi nga hambana mm. ku sweku swi sweka ka mbita yin'we emaketeni mm. why va nga mbalani swo swa white nyana ro bright at least to bright that thing leswi va kha va swi endla quality quality and swi ya better ka ku marketing Hey, so marketing is very much important to every business. Okay. So radio ya mngana lonene yi le ka marketing. Okay, number 2.
Number 1, number 2. Mm -hmm. i i xikolo wa hleka a hi fane ni tlhafu ya dyiwa na i xikolo wa yini ku xikolo he ma va swi vava ngopfu ku okay ni tshame ni dyondzisa a ni dyondzisa computer xikolweni xin'wana ne. a high school mm. ni dyondzisa computer xikolo hinkwayo xi na na vadyondzisi ni vadyondzisa na yini hinkwavo ku na n'wana un'wana va n'wi i phoxiya wanhwanyana mm. wu le ka mbatho mm. a ni dyondzisa dumazi high school mm-hmm. a tala ku vutisa xivutiso xin'we eh, a tala ku vutisa ngopfu swivutiso etlilasini loko ni ri dyondzisini mm-hmm. se hi ku a ni ri na timing remember a teacher is a manager a ni ri na timing a ni vula ku a hi se fika ku ra ni n'wananga hmm. ivi ni suka na na consulta ka my teacher la nga ni dyondzisa na mina ni ku how do you do that uh, newspaper style hmm. on a system hmm. u ni twini ivi a ni byela se mindzuku ni ku n'wananga namuntlha se hi yala ka newspaper style leswo ri ku tsala ku jacob zuma u tsala j kulu ivi u tsalatsala swiritoane laha i newspaper style leswiya e so xikolo okay loko u ri murhangeri ne u nga twi u nga ku tlharihi ngopfu mm. allow people ku va va free va ta na mavonelo lama swi nga endlaka ku swi kurisa at the end of the day swi ya kurisa xitichi and swi kurisa xitichi swi kurisa na wena mm. wa swi hleketa g one ni voni interview yin'wana g one a kha a hlamusela a ku loko ni loko eh, mufambisi u za ni nyika rhulu a ku va na free mm. hi ku u na ti followers to tala ngopfu mm. nga na free u ta na swin'wana leswi nga endlaka ku pfuna xitichi mm. swi ta swi ka pfuna na yena a ku loko wa vula sweswo u twa n'wana ka ku heyi na khala ri laha heyi wena u zama ku endla yini lowani mm. a va lavi ku kula va ha lava ku rhana xichawuchawu style
eyi swa 35 years ago ku rhaniwa radio yi rhaniwa xichawuchawu style or xi chris peppenyane style or xi heyi loko nghena manager wuntshwa swi fanele sweswi kha swi a ta a ta na swiswintshwa mm. sweswi ri manager mani ka munghana ronene
a ni swi tivi ni towe
i madikana majila mm. va cinci vito ra ku i station manager va ku ise business manager because u manager tingisana tinharhu mm. e hi yena hi yena station manager misalweni and i don't think rose ndrowo ila i programs manager oh yeah hey eh, rose but the program mm. hey eh, evi ku va na lava va leswi swa story sisi ruth so between these two people evi ku va na ku station evi ku va na eh between the manager and the programs manager i mana rana i ma rana ku station oh sure no i manager i ma so i ma rana ana kana xitichi ra n'wa manager a ni no vutisa na na information okay xitichi ra n'wa manager sisi rose i programs manager Eh, va ri na ti-program letiya hinkwato ti- ti-program ta a ivi ku va na sisi ruth va hala ka swa switoritori na yini yini Mm. ivi ku va na lowa marketing sisi rudzani va hala ka swa marketing wa ntwisisa so va- va va va tirhi va fanele va tirhisana vanhu lavawani ma i mani ni heji ya vona
okay manager i mr matikana hi vona business manager hi vona manager e so swi nge tikombi ku hi vona manager hikuva swi tikomba nga ri a va le ka swona ngopfu i don't think the guy una na interest ya ku kurisa xitichi xa munghana wa nene mm. no i don't think so that is me remember he was a station manager ka thovela f m obvious weyita ta yina yi talele ku fana ka thovela mm. than ka munghana mm. ya and a ni ri a swi kahle a ni na mihleketa yona leyi a yi heyi a ni a ni tirhisi miehleketo ya yena vava liya ya liya a yi tekerisiwa maguvani loko a ha tirha ka radio mm. loko a ri acting manager mm. because maguvani u yi ta va acting manager i think mm. from programs manager to be acting manager so swona ku ku hambana ka kona e wa ka programs manager u va a manager station manager nkarhi lowu ya so a ri acting manager whereby there was this thing ya ku maguvana criticize wa ku ve ri a muchangana u rhana njhani xi xa matsonga a nga ri mutsonga hmm. a kha ku vala vanhu ku kha ku vula vanhu ve le ndzeni ka munghana rona yena hmm. he was trying to ku va sunda maguvana ku a suki hmm. ku ta nghena vona so a ni swi vule ngopfu hi sweswo swa swa swa matikana mara weyiti ya yena weyiti ya madlekani hmm. ni ngo ri nga ri ya hi kona kahle nga ri talele ngopfu le ka le ka vakokwana wa mina a ni wa swi ta ku ri mhana mina mbili hmm. e i nga ri nga ri weyiti ya yena yi talele ngopfu le ka le ka vakokwani ku tlula ku tlula hala ka gaza hala wena that is why loko a ku ri

service provider leyi leyi mi nga la nga kuma tender Mm. e a hakeli vanhu va vuye ka stage lona ku yi a yi ku mali or whatsapp i know someone u ta ku nobody send a message to the station va xava ni va xava ku fanele ku va nga yi bush Eh, ah, sweswo. okay yeah no no ku byela sweswiwani Yeah. e swa chavisa ku like like you said ku artist ya wena a va nge pfaleli va nga yi pfalela ti-chances ti le henhla Mm. ta ku va yi pfalela a hi yona ntsena yi pfaleliwaka by the way u rate swa fana eyi ku tikona tin'wana ti ti nga ti nga pfaleliwa u lava xikombiso mm. solo makava so simple mm. u vuleni solo makava swi swa nga vula swona imagine u te yini solo makava i'm sure mi n'wi twa ngahli vanhu vo tala let me just repeat mm. solo makava u te ni invite-wini hi mhani un'wana lero susa va vanuna ka ka ka munghana u siya vavasati ntsena mm. se hi ta ha langa la ndzeni ka vavasati ku i mani mm. because a mi n'wi vutisanga van'wana ku i mani mhani la nga la nga ku invite a kha endla house warming mm. ma pfula yindlu a ku date ya kona yi ra ti-twenty four ta december loko date yi ra ti-twenty four ta december ni kumeka ni nga koti ku ya a ni nga ta ya va ku swa mahala ve ti-budget va hava a ni ku tirhisa rito ra budget e u nge vi na budget by the way mara radio a yi fanelanga tirhisa sweswo yi fanele yi marketing yuma ya hala then va te budget va hava lero na yi cina mahala va ni rhambi mahala ni swi lava ku cina or a ku ri ku fambisa tirho na mm. because the guy is multi talented ivi ni nga yi a ni xogo hi swona swi nga endla ku ni tshama ni kha ni suspendiwa
and a ngu suspendiwa hi vanhu lava nga le ka ti-higher upper structure leyi u suspendiwa hi vanhu lava va nga kokwalaya le henhla le a henhlanyana
u vule u te mhani un'wana lori n'wansati la nga n'wi invite kha ku pfuriwa yi kha ku pfuriwa yini so na yena wa pfaleliwa handle swi normal e hi ku loko a nga pfaleliwa handle wa ya nga ri kona ka ka ka ka lavo cina ve leyi a no te mi nga ha n'wi katseka swa vona swa tiawadi mara a na tlha apologize by the way mara nga ri apology yena yi pfuna nchumu okay e ivi wa yi va nga n'wi vitani le- le ku cineni ke the guy u na support whether you like it or not u na fan base that guy

plan your marketing staff and treat um kambe na gas um mama ni leyi na deliver ma- makhwela
ene yo se mi swi kuma ku hi sweswo ma ma just answer i just asked the question e mi hambana leyi na deliver makhwela because ni sure nqambi leyi u vulavulaka hi yo we leyi ngona ni u yi ringeteleni wa twa nqambi ya xisati

You don't need clarity, you want to know. So I'm not going to answer that one.
Hey. Yeah, still I'm cornering. Loko no reta apology in advance. loko ndana rhuketeliyo phela heyi ku na misa n'wana mm. wa xidyondzeki u na hlamba yin'wana yo chavisa ngopfu nga ri a nga dyondzangi nga ri a dyondzeki mani mm. a nga chavi hi bulu sa kwala na kwala se ni tolovelini mara by the way i mali yaleyo no tshemba ku nga ku ri manager ya deliver a ni nge n'wi vuli vito ra yena no tshemba ku nga ku ri manager ya deliver okay leyintshwa mm.
sweswi u nga endla research ku yambane swi ri u ta va endla na leya research okay ya
um hi hambaneli ku vona ku nga ri ku na ku kokelana between mina na na manager deliver leyintshwa okay e
ivi ni mina ni gina ni hi ku tirhisa production leyi ni nga ka yona ya blackmos production yi dza yi releasa statement xa ku hi ti hi fambela kule hi ti humesa ka deliver mm. ku a sala a va kota ku sala kahle mm. e hi ku swo tala mani a swi nga a tshama a ri ka negative munhu wa kona

so now the deliver have to choose ku ish so u famba na mina yale kumbexana u u twa lava ya va and lava phela financially mysels ti kahle so mina i think deliver ku gina vona ku a nga swi kutaka kwihi mina ni na mali hala kun'wana ku na mali so obvious fanele u ya la vona u tirhisa khwiri sometimes I sometimes swi nga vanela ku dya eyi u fanele u tirhisa khwiri i don't blame you ka leswi swi nga endleka but ya swi a swi va taniya so u kuma u se ya ka o b un'wana wa u wa swi tsakela un'wana a nga swi tsakeli because a nga na knowledge ya ku ku tirhisiwa ku yini ka ka leswa music wa twisisa eyi so hi kumeki hi nga ha fambisani kahle na deliver i remember. um at some point the deliver a rhambiwile ku rhambi deliver hayi mina a va nga tangi vhaya mina mm. a va va ri na deliver yexe kun'wana hala kwala pitori va n'wi kombelini ku a ta ta cina um a ta performa a ni mi tirhisela ro performa mm, mm, e u gina a nga yangi a fambi na yena lowun'wana mhm. va famba va kwini kwini kwini a tsandzeka ku vuya a hi n'wi kombele hi a yi karhala deliver swi nga endli hi endli ti-arrangement hinkwa and he was the only artist invited there hmm. ya ha roka risimu lera ra four leswi mapele hmm. ya so ni swi vona ku kahle kahle ku kokelana lokuwani ku ku ya ku ya ku nyanya hmm. loko ti vulavurisana na deliver na n'wi twa ku wa chava ku ku kombisa vandla lerin'wana ah mukhalabye loyi a nga xava nchumu ni vula mina ni vula mina okay eh so hi za hi laha hi nga za decide kona ku no man la swantswa hi ti distance kusuka ka Mr Makhwele okay mm ivi hi vi hi hambana na vona eh oh xo hetelela nyana xin'wana swi vi kona na swin'wana na swin'wana mara xo hetelela hi hetelela lexi nga hi endla ku hi ndza yi hambana i ku va hi phikizana hi release date ya gilikitle ya gilikitle a ah, wa tiva tsimu ya ya gilikitle ya deliver that song a yi ri kahle ngopfu hi mhaka mm. na ri na rona sona that song a yi ri kahle ngopfu ya gilikitle ya deliver wo ni ku komba marketing strategy ne swi nga pfuna na mhani lava va leyi lava lava vo ka va nga ni twisisi twanana marketing strategy hi mhaka ku eh. u nge release album hi siku ra ti ra ra ra ti announcement ta ti election mm. u ni twina ni mm. hikuva ni focus ya vona hinkwayo yi le ka ti election mm. ku ya wina vandla rihi hey what what what what so ti-radio yini ku vulavula swa ti-election ngopfu so vanhu va ha va karhi wo yingisela swilo swa wena yes, yes, yes. mara loko loko loko va kombeta ku yi ta huma so um album ni ku no yi nge yi nga se huma sweswi hi mhaka ya ku mina ni yi planele ku ya huma rini rini remember i was the manager ya huma rini rini ni hleketa deliver a ni byela marito man'wani mo ni ma vula laman'wani ma na koka i deliver rin'wana hi kaya i mzala kahle kahle ya isha akadiriva swinene and na n'wi rhandza wa swi tiva na yena swinene ko va ku a ni loko se u u kume promotion u kume mali lava promotion wa fona ah no it's fine loko mi promotion loko mi promotion by the way Mm. u kuma promotion ya Mm. a ku ish info mi hisa luya u ri yi fanele yi huma hi siku ra so ni ku ha yi nge hu yi nge humi hi siku ra yena emakhwela i say prepare the ground Mm. you understand Mm. hey i say prepare the ground a ku u ri u twise vanghana va yena ve ri yi ba ngopfu a yi humi sweswi hmm. ni vhe ni swi vona vuxelo u sa divi ngozi fana na hufa i zozo vula sweswo hmm. a ku loko nga tivi swi fana na ku fini se ni va no a ri was loko swi ri so se n'we mi deliva nga tivi munhu hlama mavoko a e no ni vulavula hi lava ku vanghana va mina vanghana ve ri yi ba ngopfu phela ku va ni ku twisa risimu u ku ri ba ngopfu a swi vuli ku se yi fanele yi ri humesa hi fanele hi cheka nkarhi ku i nkarhi wa kahle ku humesa album na u nge yo humesa album u ko swa ku laha na ku na ku ba makete loko u ya humesa good friday how many artists to humesa good friday swi tele nyana swinene se swi ta ku tikela ku fika u penetrate makete mm. so u fanele u yima u langusa languna xipesi nyana ku hambi u fika u u banyana at least vhiki nyana ri mambirhi mm. is fine u ta va u u tise ku cinca aka ta va kume rotation nyana eyi rotation u ta va yi kume nyana yes mm. e leswi a swi ri swona xin'wana xa kona u kuma ku ni ku vona vona ha fanele a rindza ti swi swa ti-memory stick na ti-c d what what va ku ha u ri yi ta pfa humele online swin'wana swi swa teka ndhawu swi na sense and then business wise once yi za yi huma ne forget about the, uh, the rest mm. and all those years hi dya hi u va ka dya hi tona swona swi kuma hi dya hi swona sweswiya swa ti-c d na yini yini wena ku nyika xikombiso etikweni ra ka babazela ku na mimiti yi nga fika five or ten leyi yiseriwaka ti-cd every year yi le ku deliver omese mm. and vanhu valava van'wana va kona a va xavi cd hi sixty rand or hundred rand mm. you can pay five hundred rand just for a support mm. u ta a humesa hundred rand ka spotify thank you so timing is very much that's why ni ku marketing yi lava u tirhisa timing a yi lava a swi na nkoka ngopfu ku ya xikolweni mm. hayi swo la u twisisa makete ku okay makete wa mina okay ni lava ku swi ba so ni endlisa leswi na leswi na leswi that's why ni ku byela hi mhaka ku loko vo va na marketing wa kahle ka munghana lonene mm. swi nga swi olova ngopfu maketa for radio liya yi ku ri ku humba hi mavabyi is a big brand mm. a wu sunguli hansi ka mm. hayi u sungula hela vona lawa ya ku vona faku ha mi nyika moya ka maketi ka ka ka radio mm. i mananga u laveki moya hi ti-price nyana ta kahle n'wina mi tata mi ta hi nyika hi leswiwa mi ta hi sapota leswiwani exactly u nga kuma munghana i khemba ra tinike yi ka sponsora hi nike munghana straight ngoma yi khamba ti nike ka ti exma hmm. mara swi lava munhu wa u apula mihleketo ya na kahle a nga tirhisi swikili leswi swa vuchawuchawu swa khale swo chris pepper nyana vo a no ngi swa vachavichavi e eh, hayi swo vachavichavi kwina ni vula swa chris pepper nyana leswa swa khale swo bejani maxava swa khale swa vo edi baloyi hayi i think swi landzi mi yi hlamula ni kombela ku ni hlamula
kata khosalo

Ku trend-e Gondy boy ne a trend switokofela ka ti-gibber I don't want us to speak about that but ni lava ku va interested more ka switokofela swa mara do you really believe ku swi koho switokofela swa ti-gigi ka Gaza ya u le ka xitokofela xin'we xa xa xa crew yini
ene va wena u le ka society yihi u le ka va khale ni le ka wa country mina na va society.
for now Why? so na xitokofela a ndzi se va na xitokofela for now so a ndzi se va ka xitokofela for now hi ku swa switokofela ne u nga ri swi la ku yelananyana na ni leswi a swi trenda u va ni le ku trenda ne a hi ri hi swona ni leswa vo rivonia Mm. swi nga ri vuni hi swona hi wena u vulaka sweswo mina ni swi tivi a ni mi mi byela sweswo a wu swi tivi ku i mani chairperson ya kona lowu nga n'wi landzaka ku se ku ku nghena nghena wa njhani rivoniya mara mara wa swilo ku na rivoniya so na swa switokofela mm. a swi tivi ku na swa switokofela mara u nghena u landza mani njhani n'wana n'wana a nga a nga humeli handle na information mm. e-e mara swi switokofela swona swi kona um i swilo swa kahle va pfunana va boostana mm. ivi u gina u twanga ku mani u bi ngopfu hambi a nga bangi mm. because u fanele a supportiwa e swi kahle swinene swa swa swa encourage ka ti-artist loko u kuma ku ku na birthday ya mani mani mani mi ya seventeen ya mani mani mi ya g g r Bedi ya mani mani mi ya ka Philana. Because why won't miss now only one time? Mr. Cos, until u nga ku karhi na swin'wana ni nga swi siye leswi mi vonaka swa nkoka kumbe nga swi share.
A ni nge vutisi hi mhaka a hi wena u fanele u vutisa u karhele. A ni karhelanga U heleriwile.
A ni heleriwanga ni lo hela. Oh. Leswi nga swa nkoka ni vona mi fanele mi swi address. Oh, a wu ni vitana ku ta ni address swa ntsena. A mi la swin'wanyana? A ni vutisi. A mi la swin'wana?
okay um no no khesa ntsena a ni a ni na swin'wana okay Mm, no khesa ntsena a ku na nchumu ni nga xi vulaka mhaka ku ri ku a yi na sapota music ku nga va ku nga va wa mani kumbe mani mara tinqambi ta ka gaza a hi ti sapoteni kumbe a hi sapotaneni um ni vone xongi a kombisa swona ku tinsimu ta yena kuma ti kha ti chayisana hi vo mani mani mani na yena sweswiwani u endle leswaku a chayisa tinsimu ta van'wana mm-hmm. e eh, futhi swi kahle tlangisa tinsimu ta van'wana u ti download-a u ti yingisela va kota ku kuma something na vona hi swo swi nga na nkoka sweswo a hi tlangeni mina ni tlanga ta oscar i think vhiki leriwani i vhiki ra mina na oscar makamu leriwani sweswo ta ka ti ka ka leswa ti spotify okay ya ya mina ni tlanga tinqambi tinqambi tikulukumba ni tlange ri nqambani jiwani